Сине, сине, сине генә сөям бит матурым. Дим, утыр. Казанга баруын бик әйбәт улым. Хуплыйм бу телегеңне. Бабайлар җире тарта, әтием. Үзең әйтмешли, кан тарта. Иншалла. Татарлар ничек яшәгәнне күрәсем килә. Беләсем улым, монын өчен Казанны гына күрү җитми. Татарның төп асылы авылда. Авылга да кайтырмын. Фатиха мәтием. Фатиха. Рәхмәт.

Без үзебез дә быелгы уку елын бик зур уңышлар белән тәмамладык. Өченче класстагы дүрт укучының өчесе отличный. Молодцы! Тик менә Хамид кенә менә күчмичә классында икенче елга утырып кала инде. Борчылма, Хамид. Мин дә ике ел күчмичә утырып калган идем. Үзебезнең авылда якынракта күрше авылга кадәр сөйрәлеп йөргәнче

Түбән алмаштырга булышам диде. Ә, путевкага килгәндә качанга ул? Каникуллар башлангач китәргә. Ә, юк, мин бара алмыйм. Нишләп? Нишләп? Соң нишләп дип юри чакыралар алар? Белеп торам, районга барып җитү белән военкоматка өстерәп кертәчәкләр. Тагын врачлар, тагын шул анализлар. Әйтәм, җирләне бүген төшемдә күн итекләр күреп саташып уянган идем. Әй, соң бит инде Язгы чакырылышка солдатларны җыеп бетердек дип күптән отчет бирделәр. Юк, барыбер бармыйм. Тиздән сабан туе җитә. Көрәшкә чыгасым бар. Эй, барбер йыгалар бит инде сине. Юк, яхшылап әзерләнәм. Диета, витаминнар белән генә тукланам. Ну, аңлап булмый бу. Хәзерге яшьләрне, ә? Ну, Фәритенем, әгәр дә менә синең кебек чагым булса, бер дә уйлап тормас идем, үзем генә китеп барыр идем дә менә. Радикулит. Мишайт итә. Бөтен дөньядан яшьләр җыела бит анда Фәри. Дуслашып, танышып кайтырсың. Ха? Смешарик. Әйе шул, Фәрит. Син тәҗрибә уртаклашырсың. Мәктәп бакчасында үстергән керле карбызларың белән сөйләрсең шулар турында. Юк инде, җитәр инде, бармыйм. Беләсеңме? Соң мондый бәхет сиңа гел килеп торамыни? Ул бит гомергә бер генә була торган нәрсә. Эй! Синең аркада бүтән безгә бер нәрсә бирмәячәкләр аннары. Әрәм итмә инде путевканы, Фәрит. Соң әрәм итмә дип. Үзең бар, бар үзең бар. Менә Рәхсәнә барсын. Ул да бит яңа елда минем арттан кыр казылып ияреп йөргән иде. Кем булып? Кар кызы булып. Соң барсын соң алай булгач.

Мин бик шат. Димәк, безгә очрашырга форсат чыга. Соңгы имтиханымны тапшырып, бакалавр дәрәҗәсе алу белән мин дә Казанга чам. Түземсезлек белән көтеп калам.

Эштән курыкмыйбыз без. Эштән курыкмыйбыз Хәлим абыстай. Аллага шөкер диген. Кулдан эш килә. Эй, эшләп үстек инде малай. Армиядә чакта Хәлим абыстай. Комбат булып комбат чаклар ката торган ие. Бит аннан. Ага. Эй. Ну, Салахетдинов, ну Татарин! Ну, булдырасың ди торган иде. Эй, татарин ди, ә? Ә. Карасың. Ә, ә. Әле армия срогы беткәч тә, кайтармыйча әллә ни кадәрле тотты. Җибәрми генә и все. Сумисия яңалап торамын инде. Ә, карале. Сәлахетдинов, брат, кал, пожалуйста. Син китсәң, бөтен армия тарала монда ди. Карале. Әйе. Шулай дигән, тарала дигән, ә? Әйе. Э, Сизгән кебек. Ә. Ни ди? бергәләп хезмәт итербез. Мин шуңа постоянно булышырмын дигән иде. Үземнең званиене арттыру белән сине үземнең урынга старший итеп билгелим диде. Кара әле. Старший итеп калдырам ди. Кара әле. Соң э, калырга иде. Бу Хәлимә уста нәрсә әйткәнен ишетәсеңме син? Исәтмисең. Кая калырга? Майның 20-се җиткән иде инде.

Бөтен дөнья туктый монда. Әй, берсе әйтәсең дә инде шулай. Җитәкләшеп хәер сыранырга чыгып китәсез. Каравыл ахыры баштан үләсез сез монда. Алла сакласын, Ачка. Ә, Ярый авылыгызда комбат бар. Мин Аллага булмасам шөкер. монда. Аллага шөкер. Жә, жә, жә, жә, жә, кызма, Ә. кызма, кызма. Ананда гына тора. Нәрсә тора? Нәрсә тора? Бетоның тора. А, беләм мин. Э, Бар, бар, бар. Җыгыла күрмә. Беләм. Мин кайтып киткәнгә генә көчсезләнде ул совет армиясе, Хәлим абыстай. Белмисең син, Хәлим абыстай, күрмәдең. Не плачь, девчонка. Ой. Пройдут дожди! Күпме ялынды миңа комбат. Күпме ялынды Сәләхетдинов ди. Арттан йөри, җибәрмей, арттан йөри. Мин качам. Шортлаттырып КПП капкасын бикләп куйган Кәрим абыстай. Коймар кул сикереп чыкты.

Карале, король кунак чакырып, кунак кадерли торган вакытмыни хәзер бит монда печән өсте. Син нәрсә сөйлисең, ятсыз, ә? Әйттем бит риза булмаячак ди. Була, була. Янә бирәле үзең. Алло. Кайтмыйм бит сине. Бик нык ялынып сораганга гына бер атнага диеп җибәрдем, ә? Исәнме, әби? Хәлләрең ничек? Карале, Туктале, туктануны кайткач мин сиңа кирәгеңне бирәм. Әйбәтме? Туктадылар, алло! Ә, минме? Ә, мин бик ерактан әби. Алло, алло! Беләле. Алло, алло, тук. Алло! Үзелде бугай таңы. Туктале.

Армияда бөтен солдатның итеген мин ямап тора идем, Хәлимә абыстай. Комбат мактап бетерә алмый торган ие. Менә мин әйтәм, менә бу тирәсенә итеккә алтан салган кебек берәр нәрсә мәлләсәң инде. Алай дисәң, Без керми икән монда. Кара әле. А? Ә, бәлки аны теге э, тимерчелеккә алып барып э, ысбарит итергәдер. Ти. Ну, Хәлим абыйсы нәрсә сөйлисең инде син? Нинди сварка? Соң жабыштырып бирәләр. Аның бит инде аппаратын кыш көн үк сатып эчтеләр. Ой, Алла, кайда да тәртип юк. Нәрсә инде бу? Кара, кара әле, бу кызны әйтәм тагын, ә? Тап Ты бит вакыты әллә пешән әзерләргә, әллә табын әзерләргә белмим. Әҗи Хәлим абыстай, пешәнгә теге егетнең үзен җибәрерсең. Эшлә башласын. Эй, нинди Мин синең урында булсам, Хәлим абыстай, бушлай ашатып ятмас идем. нинди пешән ди ул? Ул бит әллә каян ерактан килгән. Син нәрсә? Безнең авылга Иң ерагы әгерҗ инде. Ну анда тоже, о, анда терлек асрыйлар Хәлимә абыстай. Әгерҗедәме? Армиядә минем бер служак бар иде, әгерҗедән. Сөйли торган иде. Ау, алар анда, алар печән чаба, алар анда.

Шулаймыни? Әйе шул, шулай. Соң шуның кадәр бай тарихы, гүзәл кешеләре булган татар авылының исеме шундый буламыни? Бу бит көмеш тактага алтын хәрефләр белән язылган булырга тиеш. Кара әле. Бу дуңгыз сөтен куярга микән инде юкмы, ә? Хәлим абыстай, ну ничек куймыйсың инде? Ничек куймыйсың? Алар анда үлеп китә мондый нәрсә өчен. Китәләр. Теге әгерҗедәге служок егет бик ярата торган иде. Ә, Әле бөтен урамга син бер үзең идең, хәзер инде икәү буласыз былай булгач. Юк, Хәлим абыстай, алай әйтмәле син. Әле бәлки минем ка- кадәр үк түгелдер ул. Менә башта кайтсын, күрик. Ә, ә. Бәлки чынлап та минем кадәр түгелдер. Ту ту ту ту. Астагфирулла.

Күрсәтәмәлеме сиңа? Күрсәтәмәле! Ох, Аллакаем икән инде! Ох, Аллакаем! Кодагыйлар, кодалар, кодачалар, сездән ишек без

Әй, бала, бала. Шуның өчен диеп үстердем менә мин сине. Ярый инде, әбием. Ярамый. Әтиең исән булган булса, бирер иде сиңа кирәгеңне. Йомшак булдым шул үзем, үзем йомшак булдым. Ирләр кулы җитмәде сиңа. Әй, кияүгә чыккач җитәр әле. Оятсыз. Нәрсә сөйлисең син? Әбиең җанында шундый сүз сөйләргә ничек ия алмыйсың, а? Сынып инде бетте, башка дәшмим дә. Бетте, бетте. Бер атна танышып, бөтенләй белмәгән кешене бит өйгә алып кайткансың. Юкка гына җибәрдем мин сине лагерьга, юкка гына җибәрдем, юкка гына. Бик әйбәт егет бит инде ул әбием. Беләсең син аның әйбәтлеген. Аның әйбәтлеген белер өчен әле башта икәү бергәләп бер пот тоз ашарга кирәк. Әй, үзең дә бабайны белмәгәнсең әле. Урлап китте дип сөйләгән идең ич. Шуның өчен комсомолдан да чыгардылар бит инде аны. Гомере буе беспартийный булып яшәде. Әй, әбием, аның каравы шундый матур, шуның кадәр киң күңелле, итагатьле һәм мөлаем әбиле булган. Ох, төшетел, ох, төшетел. Елагайланма миңа, кит. Әй, әбием, ярар инде. Бик әйбәт егет бит ул. Әйбәт егет. Әй, һаман әйбәт дисең. Әйбәт егет башта балакаем. Ата-анасын алып килеп, өйгә таныштыра. Аның әти-әнисе бик еракта шул. Еракта, бик ерактадыр инде. Ә Гөлҗидән дә ерак түгелдер әле. Фу, килеп тә җиткән инде. Смешарик. Син генә җитмәгән идең инде монда. Өметләндереп йөртмәскә иде баланы. Нинди бала булсын ул? Олы күсәк! Бар инде, бар, бар чык. Үпкәләтә күрмә тагын. Узган елгы кебек бөтен рәшәткәләрне кырып китер тагын. Ай, бичара. Мыскыл итмә кешене, мыскыл итмә. Велосипедны кызганып әйтүемлә. Сыта инде аны хәзер. Соң Нәселләре шундый бит инде аларның, олы бәдәнле. Тик күрәсе иде эше белән кеше булган иң зур адәмне. Ярар, җитте сиңа аты күп теленә салма, кара сиңа, аңа Фәрит Буранкы ошамый икән. Ә менә бу җилдән җыгыла торган җегетнең бит әле нәселен күргәнебез юк. Әти-әниләре ниндидер бит? Алар бик еракта бит, әбием. Лондонда. Кайда? Англиядә. Дәрәҗәле кешеләр аның әти-әнисе. Дәрәҗәле. Үзе әйтте? Дәрәҗәле. Безгә нигә кирәк ул андый кешеләр? Безгә үзебез төсле кеше кирәк. Менә шуңа күрә дә алып кайтмаган ул безне. Тиң күрмиләр алар безне. Эшләре бик тыгыз аларның. Э, бик тыгыздыр инде, бик тыгыздыр. Фәрит Буранкының аны бер дә тыгыз түгел. Ут узган елда әле теге кылны кырыкка ярырдай урак өстендә комбайны белән менә безнең э, тыкрыктан китмәде. Хәзер дә әнә мәктәп чаклы мәктәпне ташлап әнә монда килеп җиткән. Борынчык. Молодец бит ул җегет, чарата ул сине. Борчык диләре. Молодец, жарата. Борчык диләр. Хәзер инде, хәзер.

О, смешарик. Михаль! Не смешарик. Фәрит Сәлимович мин сиңа хәзер. Синең турыдан-туры начальнигың. Көлдермә инде, бар. Нинди начальник инде син? Ничек нинди булсын? Вакытлыча директор вазифаларын башкаручы ИО. Директор Хисмәт Әсхәтович урман аръягындагы Мари карчыгына билен дәвалатырга китте. Үзе урынына Мине калдырды. Хәер, нәшәллик булып килешә үзеңә. Бигрәк тә бу велосипедыңда. Малай хан. Аузыңны ерма яме. Кашан эшкә чыгасың? Бөтен мәктәп бакчасын чүп басып бетердән дә. Ник соң син утамыйсың? Завхоз эшлим. Вот ничего себе! Карел син аны, вот ничего себе, ә? Ул минем путевкага рәхәтләнеп киптереп ял итеп йөрергә тиеш, ә мин аның урынына чүп утарга тиешме, ә? Соң, синең өчен бар нәрсәгә дә әзер дип әйткән идең бит әле. Исәмсең. Түтәл арасында бил бөгеп, чүп утап йөри алмыйм мин хәзер. Сабантуйдан соң бөтен җирем сызлый. Ну бу Садри карт, ә? Бер дә көрәшә белми икән. Ата да бәрә мине, ата да бәрә. Утырсам хәзер тора алмыйм, торсам утыра алмыйм. Эй, Мари карчыгына барырга кирәк сиңа. Ансын үзем дә беләм. Соң Хисмәт абый кайтсын инде. Ике директор бергәләшеп Мари карчыгында ята алмыйбыз бит без. Мәктәпне хуҗасыз калдырга ярамый. Былай да 3 класслар утырткан кишерне йолкып чыкканнар. Теге күчми калган хәм итеше ахры.

Син мине тиле дисең. Ә? Бу миннән дә тегеләйрәк бугай. Бая әтәчнең тавык артыннан куып йөргәнен күреп шаклар катты мин сиңа әйтим. Әле менә абзарга шулар артыннан кереп китте. Әле, әле. Ай дивана. Шулаймы кай әле? Карыйк әле тукта. Әллә акылга җиңелрәк микән, ә? Беткән бу. Астагфирулла, бит Англиядән дигәние. Бик дәрәҗәле кешеләр баласы дигәние. Анда нинди кешеләр бик дәрәҗәле була икән соң, ә? Англиядәме? Ә. Комбат сөйләгән инде, политзанятиедә. Лордлар бар анда, Хәлим абыстай. Перлар. Англиядә иң дәрәҗәле. Бездә юк бит андыйлар, ә? Иң дәрәҗәлесе королева анда, королева. Кем? Королева. Как раз ике яшь малае бар дигән иде. Хәлим абыстай. Димәк, бу синең абзарда чавып йөри торган Принес. Принес. Яшь тырна малахай. Хәлим абыстай. Королева кодагые бит син.

Син үзең утырткан чәчәкләргә су сибәрсең. Әлегә бара алмыйм мин. Соңрак барырмын, яме? Син янәшәдә булганда гына сизелмәгән икән. Менә ике атна сине күрмичә торган вакытта Менә әллә нәрсә булды. Менә менә. Менә монда төртеп тора. Менә менә төртеп. Чук чук менә монда йөрәк сулкылдый. Нишлисең син, Фәрид? Үзгәргәнсең син. Элек андый түгел идең. Ой, уста ул икән бу. Үзеннән кечерәкләрне кыерсыта. Юри артыннан карап йөрдем. Махсус карадым. Башта берсен куып йөрде. Анысын тота алмагач, икенчесе артыннан чаба башлады. Ой, явыз. Ник тиясең син аларга? Ник тиясең? Нишлисең? Тимәсен кечкенәләргә. Мә сиңа. Аның эше шул дивана, җибәр әтәчне. Кем бу? Кунак егете. Таныш булыгыз, Искәндәр. Фәрид, Буранка диләр. Ник? Белмим. Нәселебез белән шундый без. Әтидә Әтинең әтисе дә, әтинең әтисенең әтисе дә бабай да. Кире илтеп куйым әле бу тавыкны. Нигә илтеп куйдың син моны? Гади татар авылында яшәп карыйсы килә аның. Соң авыл дигәч тә җин дивана детсаты түгел бит бу. Үзебезнең комбатта җиткәнбезгә монда. Картаюың җитте, Хәлим абыстай.

Болай булмый. Нишлим инде мин хәзер? Нишлим инде мин хәзер? Ничек аларның күзенә күренеп шушындый авыз белән? Әси Хәлим абыстай тел яшергән килен кебек авызыңны каплап утыр, сөйләшмә. Шундый кил сыраштыра, сөйләштә мине. Ә син аның шаңламаган булып калаң. Безнең менә армиядә яме бер солдат бар иде. Комбатта гына эт урынына сүгә, ә бу твоя моя не понимать дип тик басып тора. Тиле, ул бит кыз сорарга кайткан. Яшь тырнамалакай, нинди кызды яңа? Рәсен әйтте. Әйе, мине сорарга кайтты, диде әлләчын, әллә шаярта шайтан кызы аңламас. Эй, монда инде теге принес дигәч тә, ул бит әле качышлы уйнап, ата каз биетә торган яшьтә генә. Ата каз урыналар хәзер менә мине биетәләр инде. Ничек инде шундый авыз белән мине хәзер шундый зур дәрәҗәле кешеләр күзенә күрмәм инде хәзер әйтмисеңә. Күрсен Хәлим абыстай. Ә может алтын теш куйдырып бирер. Бай бит алар. Королеваның акча менә моннан аны. Ә бу пластмасс тешләрең запаска була. Әле монда Хәлим абыстай моңа тимер чыбык белән боргышлап куйсаң инде. Әле әле менә дигән бул әле бу. Әле менә тимер чыбык белән. Тутар. Так так так. Тутар. Так так так. Утыр диләр бит сиңа. Так так так. Утыр диләр бит сиңа. Карасың, карасың менә. Так так. Ну татарча әйткәндә аңламыйсыңмы әллә син? Ну сидаун, сидаун алайса, сидаун.

Хәли, Хәлим абыстай, тукта инде, Хәлим. Йөздә ике яшендә түбән очның Сәрбия бигәгенә яңа төш чыккан иде ул. Хәтерлисеңме Сәрбия бине?

Нинди таякка? Кетәклектәге таякка. Соң шушында кояшлы матур көндә. Караңгыда нишләп качып утырсын ул? Ул сиңа әбишә бит түгел караңгыда качып утырырга. Чыга да кача, чыга да кача. Соң шулай дип тора бит мин караңгыда качып утырырга әбишә бит түгел ул сиңа дип. Ә, әбиләр караңгы яратамыни? Алларына тезләнеп, үтенеп сорасаң да яктыга чыгасылары килми. Ай, карчыкны. Тәгәрәпләр китәләр инде прямо менә, тәгәрәпләр китәләр караңгылык дигәндә. Үзләренчә шул җир астына караңгыга ияләшә торалар бугай инде. Ай, бу карчык кырчыкны. Ә мин яшьләр генә дискотекада ут сүндереп караңгыда бии дип уйлый идем. Сезгә ярый, сезгә нишләсәгез дә килешә. Менә боларга нәрсә җитми диген. Үзләренчә шул җир астына караңгыга ияләшә торалар бугай. Әбием дием, җитте инде сиңа, чык! Чыкмыйм. Юри мине бөтен дөньяга хур итер өчен алып кайткансың син ул кешене. Ай Аллам! Картая башлагач, адәм баласына бала чага акылы керә дип юкка гына әйтмиләр икән. Син аны көләйдән көл, көл, мыскыл ит, әбиемне мыскыл ит! Ичмасам җиргә сөялеп утырма инде. Билеңә салкын тидерсәң, тагы сызланып ятасың бит.

Егерме тәңкәлек уку юлда караттырмаган бала синең тешең турында уйлыймы соң? Туктале, туктале, әбием. Тешеңә ни булды соң синең? Протезым сынды, урталай ярылды. Бу килеш хәзер ничек инде мин кеше күзенә күреним? Шуның өчен кәҗәләнәсеңмени әле син, әбием? Синдә кешенең ни эше бар инде, юләркәй? Ә, юләркәй, әйе, мин синең өчен гел юләр дә юләр, юләр дә юләр. Сиңа мин әби, ә бит менә минем бит кеше күзенә күренәсем бар. Ишек алды тутырук ир-ат. Соң, әбием, тынычлан инде. Менә хәзер үк район больницасына барабыз да төзәттереп кайтабыз ул протезыңа. Бер киттек, ди, менә хәзер кая чыгып анда барып җитәсең? Хәзер көтү кайта тиздән. Малларны карыйсы бар, син нәрсә сөйлисең? Далада яшәмибез бит. Менә Искәндәр калып торыр. Берничә көнгә төзәр әле. Син нәрсә сөйлисең, бәла казасыннан Алла сакласын. Әбием, булдыра ул, булдыра. Кулыннан килмәгән эше дә юк аның.

Әбием, акчаны бүтән урында, чистарак җирдә саклап булмыймыни соң ул? Ә менә сиңа ераграк яшерсәң, якыннанрак ата барсын дигән бит бабайлар. Акыллы кеше акчаны банкта Акырын! Акча дигән сүзне кычкырып әйтмәсәң нәрсә? Стенаныңда колагы бар, аны тыңлап торалар. Ярар инде әбием, бетте, бетте.

Комбатының. А. Зинһар йортка күз колак бул инде, ярыймы? Ярар, ярар. Эй, Раббым. Теге малайның белмәгәннәрен әзрәк иләткәләп тор инде шунда әйткәләп җибәр, ярыймы? Әйткәләрмен, э, өйрәтермен. Ярар, ярар. Хәлимәсә өйрәтә мин аны крестьянсына. Э, э, ярар инде, бием, борчылма. Озак тормыйбыз бит. Ә син кысылып барма, яме? Ярар.

Ә менә сыер хәтлек сыер. Сезнең бит Хәлимә абыстай. Бозавыгыз да үгез хәтле. Сары, ничә тавык бар анда? Шүккә кызыккан. Ай, авызыңнан килгене алсын инде, Ходаем. Тизрәк тешемне куеп җибәрсеннәр, тизрәк кенә. Хәлимә абыстай, син Миннән дип әйтерсең, комбат җибәрде дигән, яме? Рәхмәт, рәхмәт. Көлдермә инде Динар. Кем белсен анда сине? Минеме? Дөрәсезме? Мине белмиләрме? Мине бөтен бүлнеш белде. Әйе, әйе. Калявышта мин бит анда армиягә киткәндә комиссия үтте. Әйе. Калявышта менә конюшник кебек озын бүлнеш ул, име? Ике якта тырр. Ат стуйлалары кебекме? Бүлмәләр, шунда врачлар тора. Менә кергәч менә бу якта име? Бу якта кидәм. Корсакны тикшерәләр, сеансына кермә. Шап туп тора, теге якка барырга Андый кирәк. кәнештеләр юк микән дә анда. Район больницасы өч ташлы. Кысылма әле, яме, өйрәтмә. Кысылма.

Эх. Эх, сәнә. Смешаригың килеп җитте. Фу. Син менә әле бу. Нишләп йөрисең анда? Печәнлеккә менгән идем. Тавык оясына. Күрәм. Ә нишләп Рәхсәнә киеме халатын кидең? Ә. Кара әле, син сау сәламәттер бит? Башың кузгалып киткәләмиме? Юк. Киткәләми. Ә синеке? Нәрсә минеке? Авыртмадымы башың? Юк. Күкәйгә генә шыдый ул. Минем әле капка башыннан да егылып төшкәнем бар. Башым белән дим. Телефоннан сөйләшкәндә. Телефоның капка башындамы ни? Атаң башында. Антеннасы шунда гына тота. Карале, ә нишләп син Рәхсәнә халатын кидең? Ә. Ялгыш суга егылдым, ә өйдә ирләр киеме юк икән. Шуңа Рәхсәнә халатын киеп торырга туры килде. Ә үзе кая? Әбисе белән районга киттеләр. Нигә? Миңа әйтмәделәр. Менә шушы списокны язып бирделәр дә өйдә калдырдылар. Фермер мин монда хәзер. Чебиләрне ашаттым, коедан су ташыдым, түтәлдән чүпне утадым. Менә йомыркаларны җыярга дип менгән идем дә. Син комачаулап йөрисең. Менә син комачаулап йөрисең әле монда. Кара, эй, эй, эй, эй, җитте инде сезгә, җитте сезгә. Кара, кара син бул. Кара син булар, кара. Кара, ничек әтәчләнәләр, а? Ә нигә ул сыйры карамый, ә? Соң җегетләр шул сыйры өчен бәйләнешәсез менә. Кой, кой, кой, кой, кой, кой. Да минем кызга ярып кайтып безнең араны бозмакчы булалар. Күрсәтәйдем мин сиңа аерып кына алдылар. Үземнең бокс буенча үземнең авырлыкта. Беткән бирсен нокаутка җибәрәм мин. Нәрсә? Синме? Әйдә кил, әйдә, әйдә, әйдә кил, кил, әйдә җибәреп кара, әйдә. Әйдә, егетләр сез нәрсә? Кара, әйдә. Егетләр сез нәрсә? Бергә бер чыкмакчы буласыз мәллә? Һә? Әйе. Дуэльгә. Дуэльгә? Кара, Фәрит. Сиңа менә булай итте. Бу. Başladık. Алай бит борчылма син, Фәрит. Һәр яманның бер яхшысы буланың. Ичмасам, син ярыга тоз салма, комбат. Мин белмичәне әйтмим бит, Фәрит. Һәр нәрсәне хәерлегә булсын дип әйтергә кирәк. Муен сыну хәерлегәме инде, тиле? Аның каравы менә хәзер точно армиягә алмыйлар. Юкса, күпме район юлын таптадың син, ә? Э? Мәктәптә укытам дип күпме ялган справкалар ташыдың. Ә бүлнисләрдә Булмаган чирләреңне эзләтеп күпме аунадың? Ә менә хәзер күкрәгеңне киереп, рәхәтләнеп муеныңны кыегайтып йөри аласың. Берәү дә армиягә алмый сине хәзер. Аңа гына карап тора дияләр. Син булып сине дә алдылар бит әле. Ничек мин алмасыннар ди? Минем бит муеным кыек түгел. Муеның кыек түгел түгелендә. Тик башың тегендирәк. Барысы да өйдә түгел. Армиядә минем ишерләр буа буарлык анда. Комбат үзе дә акылга тулыр тулмас иде. Яшереп тә тормады ул. Ә менә синең кебек кыек муенлыларны күргән булмады минем. Да. Рәхәт шул. Синең кебек ми эшләп бетермәгән бәндәләргә. Һәр нәрсәдән дә Канәгатьсез, һәр нәрсә белән дә риза бу дөньяда. Нишләтәсең? Баш эшләп бетерми. Нәрсә? Ох, малахай! Минем баш эшләмиме? Минемме? Мин әле хәзергә кадәр шартлаттырып тапкырлай табылыйт сәсән әйтәләр.

Корал агайны нишлисең син? Сыерны саварга әзерлим. Юк, ансын күрәм дә нишләп юасың дим. Сыерны савар алдыннан юалар. Юганы юалар, җиленен юалар сыерның, сыерның башын юмыйлар. Юк, сыерны савар алдыннан баштан аяк юарга кирәк.

Я, яралайса, әгәр дә сыерны савам дисәң, менә менә халат кей. Ә, я, я, кирәк, кирәк. Әйе. Кирәк. Бездә дояркалар халат кияләр. Ә. Сыер юа. Ахыр заман. Ә, бу яктан уңайсыз икән. Сөтеңне кайсы яктан бирәсең соң син? Ә, бәлки моннан? Кит инде. Моннан түгелдер. Ә, моннан. Кара. Үзебезнең дивана бугай бит бу.

Нәрсә соң ул? Ну, үзем беләм мин. Тегендә э, баз өстендә нәүрәптә дигән иде. Чынлап әйттеме? Ну, ничек инде, ышанмасаң кайткач үзеннән сорарсың. Әгәр кушкан икән, әйдә. Мин тустагын алам, яме. Ал. Менә монда нидә баз өстендә дигән иде. Син кереп торма инде, теге өсләреңне буяма, яме. Бар тизрәк күрәлим.

Җитмәсә тагын кереп алырсың диде. Ярый. Туйган шеш диде. Итте. Аха. Рәхәтләнеп туйган шеш ди. Җитмәсә тагын кереп алырсың диде. Хәлим абыстай туйган шеш диде. Монда бакчага чыгып утырам инде.

Әл утыр! Утыр! Ай, кабы җибәр, чай кабы җибәр, казакыларының кайлыс камшысын ал күтәреп эчеп җибәр. Калдыр өчен тамшысын. Әлә, әлә, әлә, әлә, әлә күтәрә, әлә, әлә, әлә. Үле,

Исәнмесез. Нәрсә күзләреңне майландырып карап торасың? Җегете бик чибәр бит, бабикәсе бик матур. Ничек карамыйсың яшьләр бит? Э, Ничек инде? Ярамый моны карарга. Эй! Оу, эшлибезме? Эшлибез, эшлибез. Окей. Алла куәт бирсен. А, рәхмәт. Thanks. Куәт бар да, чүпшәр капчыклары гына юк. Ишек алдында абзарда тирес җыеп жатмыйлар инде. Тиресне түгәргә кирәк. Бая теге Фәрит Буранканы төяп илткән тачканы алып килимме? Син нәрсә? Шушындый шемердәп торган югары сыйфатлы ашламаны әрәм итәләрмени? Монда бит химик таблицаның бөтен элементы да бар. Мондамы? Әйе, H2O4 плюс сульфат Q8, э, тамыр асты 12. Күпме күпме? Тамыр асты 12, әйе. Ялгышмасам. Белмим тагын, аларны белмәгәч әйтә алмыйм инде. Ярый. Ансын ничектә хәл итәрбез, шүпшәр капчыкларын. Миңа хәзер сөт аерткыч кирәк. Сепаратормы? Әйе, әйе, сепарат. Кая ул? Ә, ансын Хәлимә абыстайның шөгендә чыланында. Бар. Ә, чыланында бар. Ярый. Ага. Мин хәзер. Ә, яра. Бетерәм дә. Әйдә, әйдә, бетер. Вообще-то мин баш төзәтергә дип кергән идем. Кичәге бал суын әйтә. Һа, ул начар су. Токсикозга артык бай ул. Анда авыр тозлар бик күп. Цинк, күкерт, ә менә бу файдалы. Монда витаминнар, кальций, калий. Әйдәле. Ай, Әйдә, әйдә. кирәкме? Йә. Файдалы ул.

Попутныйлар, ну утыртмыйлар безне, әйе, кул күтәреп күпме торыр идек. Әле ярый, янымда кызым, алма кебек кызым Рәхсәнә булды бәбкәем. Әйе, э, төнгә атлы тора идек югыйса. Төнлә утыртмыйлармыни, апай? Төнлә утырталар, төнлә безне йөзне күреп өлгермиләр. Мин тиз генә утырам да, ә утыргач төшмим инде. Бик шаян кеше икәнсез, апай. Яхшы, исән-сау гына кайтып җитегез. Ярый, балакаем, бик зур рәхмәт сезгә. Аяк-кулларыгыз сызлаусыз булсын.

Дөрес? Йә. Every day җыеп бардым. Һәр көнне җыеп бардым, көн саен. Ә әле генә Рәхсәнә телефоннан шалтыратты. Әлләшәсең, нинди яңалыклар бар? Теге протезлар ремонтлаганнармы? Барса тәртиптә диде, озакламый кайтып җитәләр. О, солай булгач, әйбәтләп. Үзебезнең авылдагыча каршыларга кирәк, а? Ничек буласың ул сезнең авылда? Ничек дип инде бер савыт та бер тавык? Савытка килгәндә, ансы чымбыр чыласы юк, мунчадан да күрдең бит инде. Ярты фләгә. Ә тавык менә ишек алды тулы. Ә? Алайса син комбат берәр тавыкны Аллага тапшыр. Аю, Искәндәр, юк, юк, юк. Мин гомеремдә дә тавык суйганым юк. Миннән булмый ул, миннән булмый. Әйдә менә үзе. Синнән булга Син бит Фәрит Буранка кадәр Фәрит Бутага Буранканы бәреп яктан. Ха? Әйдә әле. Я. Ә мин булмый, мин карап та тора алмыйм, әйдә. Әйдә, Аллага тапшыр үзең, әйдә. Мин карап торам, әйдә. Так, так, так.

Менә хәзер йокларсың. Менә бер нәрсә дә сизмәссең. Йокла. О, вот молодец, Искәндәров, җегет ичмаса. Дис ишкәндә. Вәт, җегет ишмаса. Болай бик җиңел икән бит бу. Комбат. Комбат. Комбат. Комбат, топ. Кердеңме? Ә мин монда тавыкны йылкырга дип су кайнатып куйдым. Чыннан да нидер бар бугай бу өйдә. Эй, комбат! Комбат! Комбат! Шайтан! Тор инде, тор. Шайтан юк бүтән. Китте шайтан. Уф, йөрәгем ярылды. Ой. Яңадан теге тавыкны тотып керимме? Кирәкмәй.

Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммадур Расулуллаһ. Акырын бисмиллаңа китә. Бисмилла. Ай, нинди хуш ис кайсыгыз? Пешерде бу чәйне, бигрәк тәмле, субханалла. Искәндәр инде. Үзләрендәге инглиз аристократлары гына эчә торган чәй. Шулаймыни? Малай булгач, Хәлимә абыстай, Кызыңны бирмичә чараң юк инде. Шулай инде, комбат. Мондый изге нияткә каршы барып булмас. Сөю, сөйлү дигәндә инде пигамбәрләрдән калган бит, Алла бирсә. Искәндәр, улым, син коймагыннан җитеш, коймагын да кап. Каймагыннан дим. Э, э, э, бик файдалы ди ул Хәлимә уста. И, андагы витамин, кальций, калий дисең. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Алып бирәме Искәндәр? Юк, кирәкми. Юк, юк, яла ул, яла. Сыйласаң ашы юк, сыйла, сыйла күбрәк. Ни утыр комбат. Рәхмәт, ашысым килми. Thanks. Мен әйтәм, исез кияу булыр бу, ахыраны. Хәлен алышта, ул әйтә, мин ди бүген ди мәхәббәт белән, ризык белән тук бүген ди. Яны бит солай. Ой, комбат, андый нәрсәләрне дә беләсең менә әле син. Диди нәрсә? Ярату дим. Минме? Мине бик беләсең килә, әсә, бу дөньяның менә дигән иң чибәр кызлары яратканы бар. Ай, тотындым да хәзер тотындым. Кыр, шонмый. Мин армиядә беләсеңме? Комбатның сары башлы кызы арттан ияреп йөри иде. Мин диярдә Гимбелгә кайтып киткәндә вокзалда үкереп, кычкыра-кычкыра җылап калды. О. Соң комбат аны менә алып кайтырга иде. Кая алып кайтырга? Монда. Монда. Марҗа бит ул. Салы ашый. Син нәрсә? Әле болай да Фәиз мулла очраган сайын туктатып сүгә. Салып йөрисең дип. Син нәрсә мине бөтенләй авылдан кудыртмакчы буласың әллә? Юк, Алла сакласын. Әрәм иткәнсең икән сары башлы кызыйны. Әрәм булмады, әрәм булмады. Мин утырып китәсе поездан бер төркем яшь солдатлар төшкән иде. Шуларга ияреп кире частька кайтып китте ул. Яраган инде. Англиягә алып китәбез без сине. Шундагы берәр леди белән таныштырырмын. Китәсеңме безнең белән, комбат? Кирәкми.

Карап кара, принцларыбыз бөтенесен ни итеп анда. Чтобы, давай, шахмат. Исән сау жүрегез, кунакка кайтыгыз, исән шахта күршеп калыйк.